Avuxeni maxaka i dyondzo ku hambanahambana vito ra mina mina mandlele gere gingirikano kuma xona khisi loko mi joyinile hi ta hi ri la hala ka xikundi halawani um eh, loko no mi cheka leyi mi ta swi vona ku hi le a phunda maria phunda maria um eh, road i patu leri ya ri ya ku africa national park so since hi kha hi ta kusuka la emugangeni wa ka malamele Greater Malamulele Municipality i ni ve ni hleketa ku hayi mani a hi vulavuleni hi hi album liya mani liya mukhamiri leyi leya mhani Flora N'wachauke leyi mhani Flora N'wachauke um i album leyi nga huma yi nga thyiwa xi ta twala ku ri volume thirteen eh, mantswalo n'wa chauke va ka va fambisana na tim shirimani ka album liya no i album ya kahle swinene e guys loko mo no mucheki no mi komba le ndzhaku ka mina leyi hi la hi le hi le ka fanroy i think le ndzhaku ka mafana hi le ka fanroy lawa la ka xikundu so hi le ka xikundu so loko ni ri ka xikundu ni twa ni hleketa ku na mhaka yin'wana um yi nga humeleli yo biha ku va va lahlekele hi meyara haleni a ka greater malamulele municipality mi lava ku ri big moss ku ri munhu un'wana wo xiximeka swinene so i mhaka leyi yi nga tshova tiko in terms of timbilu ta vanhu vo tala lava nga laha titshoveki ngopfu hi mhaka yaleyo because very big moza a ku ri munhu un'wana loyi a tirha swinene loko mo cheka le ndzhaku ka mina le ve ri patu leriwani eh, patu ra ka xikundi leriwani ve ri va hoxe xandla swinene ku va ku ku nghenisiwa paving ka mapatu lama ma gravele ya tindhawu leyi ya ka xikundi so vanhu va leni ya va va va va lahlekeriwile swinene i feel like kahlekahle hi lahlekeriwe hinkwenu hi big mos ve ri a ku ri mitlangu wa bolo ve ri kahlekahle a dyi tlanga bolo big mos hi ve ri na vito lera big mos a ri huma kona leyi a bolweni lava swi tivaka so hi nge ya condolences condolences to the family and the greater malamulele municipality so a vulavula hi album ya mhani torha n'wacauke ku na swilo leswi mina ni nga swi vona hi album liyani ku na swin'wana ni nga swi vula ni ku hayi um maybe ku va mhani flora n'wa chauke va tsutsumelele ka team xirimani ka bra joe xirimani swi nga va pfuna nyana ku va va antswisa vuyimbeleri bya vona especially kuma ku i one producer a tirhaka hi hi project ya wena ku nga ri swo nyika album ti ti-producer to tala swa ni hleketa ku swi ta hi pfuna swinene and i feel like um album leyi loko ni yingiserile yi endliwe kahle i album leyi nga na tinsimu to tsakisa turn around eh, va feature na dj mfundisi tika turn around my baby ka i want to see your bikinini hey dj mfundisi mara dj mfundisi a wu cinci kamdini a wu cinci flow ya wena kam DJ Mfundisi fana cinca flow ku ri a ta na swilo swin'wana swintshwa leswaku pana ma saka ma yo we you know ha swi tiva sweswo we've heard that the DJ Mfundisi na ha ku xi vona DJ Mfundisi la patwini la xi kha xi famba no DJ Mfundisi i tlanga na xona la patwini so uh, album ya Manflora ni twa yi yi biwe kahle mani uh, instrumentation ya kona ya kahle and lexin'wana na xi notice hileswa swa ku um ni kume tibit ti ti yelana na some of her previous, like her previous album brajoy yi zamini ku lava ku cisetela sound liya manflora a va ta hi yona loko yingisa ti-instrument ta vona even though ku na eleg ya braz um eh, leswa swin'wana swi chachani leswa swin'wana swi twa nga swi yi zamini ku lava ku fikelela kona ko mhaka leya ku loko yingisele album ka tinsimu tin'wana i twa nga ri ku yimbelela khombo xirimani

base leya ya marimba leyi yi nga yi ignore wa swi twa ku hatla leswiwa swa ka swa swa joe xirimani loko swi kha swi chaya so ko wa mhaka yaleyo ntsena so loko na ha ri la kaya xana ku komba le loko u ya hala ku na lodge yin'wana ve ri le um mamos ve ri ku na lodge yin'wana ve ri le mamos enterprise ni la ku mi komba kona ku saseke ngopfu guys i ndhawu leyi nga kona laha ka malamulelo loko hi languta muganga wa ka xikundu. yes mapatu lama ma ma cheriwe xikontiri ni mhaka leswi a ni kha ni mi byela swona okay so laha hi le mamos enterprise and butchery um laha ka xikundu la loko mo cheka le ndhaku hi le ntshaveni ya mayima yoxe le ka xikundu le ndhawu leyiwani ve ri hi le mamos um a ku a ku ri bindzu leri a fambisa hi vona meyara um big mos a ku ri bindzu leri va ri fambisa lero ra ra ti-lodge loko ni nga ndhawu ya kahle it's like a very nice place very xisa xa xitirhi ngopfu la ka malamulele handle ka swa mapatu ti-stadium swi akiwini swi lunghisiwa ku na tindhawu to tala ta kahle paving wa yi vona ku hi kona mapatu ma basini xi xi xi ri ku cinceni um malamulelo kombela ku ba moya ka mamos ku ba moya la ka mamos tshama ka one floor because yi yi lehe ngopfu so a ni la ku vula mhaka leyaku mara loko munhu a languta album leyiwani wa swona ku eh, bra joy zamini ku a tota santo leya a yi ta na na maflora eh, ku va ku anivele base leya ya ya marimba leyi va yi tirhisaka na ti-effects ta kona yi na that eh, touch ya ka ximani so you can't miss it swi twa ku swilo swa hanu swi swi jahe joe loko wo twa ti yi chaya nghoma ka part leyi yo ka yi nga yimbeleli um loko i kuma ku album ya ku a wu yi tivi loko ya mani i nga zi ku humesa joe joe xirimani se va humesini you know you can ask yourself those questions because you know that touch ka xirimani and you can't avoid it but i wanted to say ku ri i just feel like uh, it would have been nice to hear a bit of a different sound especially when you bring a an instrument i mean a,

I just believe the the loko u yingisela album leyi kahle kahle yi nga yi na vukhomba xi ri mani um because of ku na tinsimu leti ya tin'wana kuma ku ka voice ya mani flora n'wana chauke loko na swi yingiselanga kahle nga zi ku is that khomba xi ri mani you know may so rest in peace khomba xi ri mani and and and ku ku na that effect ya ku swi twala i nga ri i album ya khumba xirimani ka some of the songs that women with let's be honest and then i just feel like that's a bit of a, a down because uh, loko tisa e artist ya experience yo fana na man flora n'wachauke usually it's nice to keep the sound and then create it and put something new in the in the song so yi twala yi yi ri different because I believe music is, is an art form and if the art form yi nge vi creative or yi va na creativity then swi defeater the whole purpose ya ya art form.

titlilari leti ni twaka nga ri ti ni bela ngopfu i mean loko ku yingisa risimu lera ra eh, ruweruwe for example risimu lera ri nga ndliwa kahle ngopfu mani va va gajelana kahle ngopfu laha loko va kha va hlavelela na turn around which i believe turn around is a hit is a hit for this 20 this 20 year 2022 ya mina loko ni ta ka ka tinguva ta Xitsonga ri nga va ri nga participate ka ti-hit leti ti nga humesiwa this year eh, turn around yi nga yi nga participate without uh, competition futhi na tlanga heyi hi tapiwa hi vanhu laha handle i ku album yi ndliwini so and then loko u tlhela languta na risimu ra rin'wana ra ku i ri mani kambe eh, tekela tlhelo or hi leri hi ri ku na rin'wana ndzi nga tekela tlhelo mhani ri ri ri ni belaku ni twa nga ri ti va va ti endlile ti tinsimu letiya so ku na ti-hit ku na ka tinsimu leti ti nga ti-hit ka album leyiwa mara ku va na tinsimu to tala ngopfu especially ta ta slow jam i just feel like ti ti ti ti a to debisa album because album is, is from the production point of view yi endliwini we cannot we cannot argue that i mean yi endliwini album mara to tatisa nhlayo because loko cheka album ya wena i 11 tracks laha ku nga na bonus track na, na instrumental na the main song ku nga turn around so i album leyi nga ni nga ta kahle kahle yi na 9 tracks loko va leta ta ta ta 11 leta to to ngetelela ta ti-instrumental na na na ti-remix na na

um engineering is good is very very good um album leyiwani loko yi lava ku test-a ku yi endliwe yi masteriwe kahle wa kumbe ku engineer-iwa kahle even the arrangement i mean come on swilo leswi swi endliwaka laha ka album hi arrangement it's crazy um yeah it's a good album i would say it's a very good album it's not disappointing ya yingiseleka you can listen to so many songs ka album leyiwani and it's just that loko ni languta theme ya yoho theme ya album leyiwani ti nga ri yi fambisane na na swilo swa hi swi tivisaka swona swa mhani flora n'wa chauke um tinsimu ta vona to tala ti tala ku dyondzisa hi mhaka yaleyo ya ya mhaka ya byolo vukati all those things ku ri va nga ku lavi yini yini yini swicelacela sweswo swa swa swa mijolo i swicele swa mijolo kahle kahle so team ya yona tiger yi yi vulavula hi hi swicele swa mijolo ivi then loko i cheka what else can I say ti-ratings ta mina.

album leyi kahle is top is top album in terms of production yi na marimba lamaya ku va na asia leyi ni nga yi raiser ya ku eh, the album does sounds like i sound ya leyi endliwa hi nkarhi wa the late combo shirimani and then tlhei yi va na that issue ya ku ni twi nga ri as much as va ringetini ku adopta sound leyi nga ta na manflora n'wa chauke va hluleke ku creata swilo swintshwa eh, on top of whatever she's bringing um but then loko wo tlhe i yingisela i nga swi tivi kahle ku eh, ya mani wa u ta ni ta ku huma i nga ze i tivutisa ti-question ta ku um eh, brajo yi yo humesa na you know so swi la that team xi ri loko i tlanga and i just feel like um, that's my only issue about it i wish they they not really create a different sound but va va va endle swilo swa unique nyana swi swi swi sound-a ku ri maybe swi nga sound vuthimxirimani that's what im trying to say actually swi swi nga sound vuthimxirimani mara i kuma ku your hand is there mara i kuma ku swi nga swi nga sound i nga ri swi le ka thimxirimani that's the only issue i have hi kha hi tala hi ri a um mam mams moments mass moments laha um ka ka ka xikundu

so ya i just thought ku ni fanele ni ni swi yingisa sweswo since I'm here especially na kwala ka maybe a swi fanele ni swi yingisa nyana anyway album ya man floor ngo chawukeni ni ke eight and half i feel according to me to nga ri himba kahle kona tani shwile ni nga yingisa but uh, album is a very good album ku ya yingiseleka ku va ku a ni vhele meseji wa kona i swicele swa swa vavanuna kumbe swicele swa swa swa swa mucholo kahle kahle ya va swicele swa mucholo manhlolo all the time you know vavanuna all the way okay guys nkizile kereke